Uh, avuxeni I'm Sure tani mu amukela ka Conspicuous TV Home of Talent and Analysis under the banner of Conspicuous Media a yi tlangi na genge a yi tlangi na genge so loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi khoma yi famba hi ndlela hi layeni yeleyo n'we mi nga subscribe ni khensin lexi mi nga xi endlaka i ku layika video mi xera na van'wana because swa pfuna in terms of uh, ti-rankings ta chanele na ti-recommendations ta chanele ku chanele recommend-iwa ka van'wana lava nga ta va kha va secha tithopiki to fana na teti hi nga ta va kha hi bula hi tona kwala chaneleni um i've been away for some time khalenyana hi nga upload khalenyana hi nga buli so and si dropped an album hi xoho xivangelo xa ku ni tikuma ni ri laha namuntlha and hi xoho xivangelo xa ku i tikuma i kha i vona this video i ri kwala i nga koho hi ni si dropped an album yi vitaniwa excuse me um yi na 18 songs and then this album yi landza or yi tlhandlama album ya hina se yi vitaniwaka love and war so ku fana ka ti-album letimbirhi hi loko hinkwato ti hume hi nkarhi wa corona love and war yi hume hi ri ka ka ka ka ka corona kumbe se corona yi ri koho and then excuse me yi huma hi ri ka corona and then one thing lexi hi fanele hi xi bela mavoko hi bela hi misi mavoko ka xoho i i i consistency in terms of deliverance a nga zanga endla leswo swa ku um because of corona and so and so and so i cannot drop an album because of so and so and so a ni nge humesi music in terms of the sales and then na ku music wa yini se wu koho online hinkwako ku sukela kwale ka khale le ndzhaku le ka vo va ri njini black diamond ti koho online hinkwato tinghoma ta yini se that's good and then leya sweswi a yi na a ku na ti-C_D swi swi swi digital so for sweswo hi bela yini se na team ya yehe mavoko ku va va endle it's like swa hi ndlela yeleyo coz ti-C_D vhela ti nga ta famba and then yini se just drop an album mupresidente wa tivisa ku hehe hi ya ka level one. which is good so hi yimela ku va hi tivisa hi ku ya ka level zero and sen then ku ta fambiwa ti-performance and stuff cause sweswiwani u ti-event ku fanele ku va ku ri na fifty percent ya ya ya venue loko ri venue yi kota ku accommodate-a five hundred ku fanele ku va ku ri na two fifty which I think somehow somehow it's better so a hi buleni album ya hina you see I've been online ho ni vulavula hi Facebook I've seen some post tok album hayibi i've seen some post tok album ya ba so mhella u ta veka mavonelo ya mehe hi album ya henc leyi vitaniwaka excuse me so lexo sungula ni fanele hi xi tekela nhlokweni ka this album henc tried to reach different audience from his past albums i ringetile ku la i ringete i ringete ku la ku fikelela e vayingiseri vantshwa compared to his previous projects. Why ndzi vula so na? Loko i languta e context leyi album yi deliver-iwaka ka yona, it's not like okay ni Mutsonga ni yi direct-a ka Vatsonga ntsena. Ti koho tinsimu leti a nga a nga yimbelela hi Sepedi which is good, ti koho tinsimu leti a nga yimbelela hi xilungu kumbe a nga ta tala ngopfu xilungu which is good. Ingaku ku na risimu rin'wana a nga yimbelela hi Shona, I'm not sure but ingaku u yimbelele hi Shona or Sachemi something like that which is good also. And then so problem yi fika yi va laha loko swi fika laha ka mhaka ya ku i la ta ringeta ku lava ku fikelela audience yintshwa hi leswi it's either va fika va ku amukela kumbe va teka nkarhi ku adjust-a ka leswi i va tirhaka na swona cause tinsimu leti ni tsundzuka kahle nga ku hi to ti nga ti sayinisi ka game i cinca mahanyelo phinda futhi and loko i ti yingiserile tinsimu letiya ti na ka layeni ya ya marhabenda which means. Hennessy ku humesa album for yehe yi nga vi na that taste ya vun'warabenta nyana xikarhi ku nga va ku ri a flop. Luckily yi ve koho song kambe yi vitaniwa yini ku cina a hi nandzu a yi lava ku ya kun'wana kwahala ka marabenta ni xana xi nga laha kun'wana ko va accent leyi a nga yi tirhisa. ka album ya yehe ngopfu yi tala ku ri yi fana na Accident yi tirha ngopfu hala ka Marabenda but in terms of energy ka this album compared to his previous project leyi vitaniwaka Love and War energy is lacking ka this project ya ya ya excuse me a ku va ku va for example loko hi languta ka previous project a ku ri tinsimu to fana na vo Swazini. ku fana na vo khanimamba and then tin'wani ta yini you, you, you name them leti a ti ri na energy ya ku na loko i ti yingiserini hambi ka i nga ri marhandzini but you can relate like uh, va ri yini leyi vas john wa ala ka his previous project but ka this project it's all chilled um ku ku ku kahle hle it's like yi yi ni swi veka njhani wo the right way to use la le album yi horini kahle kahle leswi ngo loko ku ri munhu a yingisela hinisi because of tinsimu letiya ta ku cina a tlhajuluka and stuff and then a fika yingisela this project possibility ya ku this project a nga yi feel it's very high a ni tiku ma ni khomanyana na ku ni ya kwini hi ndlela yeleyo so in terms of ku ku dropa ku like hi ni si raised the standard or ni si hi ni si drop the standard mina ni nga vula ku hi ni si dropped his standards his own standard in terms of deliverance ya music because we all know what is capable of loko swi fika ka mhaka ya music but this album yi no twa ngo a yi na vudati hi ni sitting and a ti koho tinsimu to ba ka this project a ni te project a yi a yi bi hinkwayo project yi kahle for example ene ro risimu ro fana na vo va ri mbilu yi sathani mm, then uh, na leri ra ra ku yini eh, nsati wa tateka and then um, hi ri hi rin'wana kambe um ri va title ko but it's more like appreciation ka nsati kahle kahle ku swa kala ku rhandziwa especially loko i ri na vana hi ndlela yeleyo those are some of the good songs ka this project ya ya ya hini si but uh, the level of energy ka this album dropped compared to his pro, uh, last project ya love and war hi leswi a ni swi khomini ka namuntlha ku suka ka mina ni ri inkomu ni tlhela ku ba bayi mi nga rivali ku subscribe hi swi khoma swi famba hi ndlela yeleyo